Ċlikki ċlikki. Ċlikki ċlikki ċeklem ċeklem, ftit batuta dajfa u fjakka. Ċlikki ċlikki ċeklem ċeklem, Morris Townsend xi ħakka. Trevor Zara mhux biss kittib tan-novelli u tar-rumanzi, imma wkoll tal-poeżiji. Fir-rokna li jmiss, se nagħtu ħarsa lil Dawwar li Poeżija, kitbiet u tpinġijiet ta' Trevor Zahra ppubblikati f'kollaborazzjoni mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.
Il-karozzi sbieħ moderni jiġru bis-sittin fis-siegħa, jgħaddu b'ħeffa minn maġenba u jinfexxu jidħku biha. Illum fil-YouTube tgħidx kemm issib ideat u din minn hemm ġiet l-ewwel. Fil-fatt Ruben it-tifel tiegħi kien qed jara l-YouTube u qalli pa qalli sibt qalli pożija bit-Taljan. Allora kemm qiegħda ħelwa din kif qiegħda ppreżentata. U kienet b'dal mod mhix miktuba stanza imma miktuba ehm, issa katina biex ngħidlek waħda u oħra b'xi tpinġiet fiha. Ngħid il-verità dik li rajt kienet daqsxejn waħda raffa magħmula anki tpinġiet ma tantx eh, kienu attrajenti wis, kienet bl-iswed u l-abjad kollha, imma somma minn hemmhekk bdiet din l-idea. U għatteħe, wieħed jista' jippreżenta l-poeżija b'mod ġdid, mhux kif jitfal jarawha stampata ġol-ktieb, stanza stanza, imma sempliċiment qegħdin qishom jimxu magħha pass pass. Barra minn hekk inkludejt spinġijiet bil-kulur, mużika, effetti speċjali fiha wkoll effetti ta' ħsejjes, ta' strumenti ta' mużika u anki xi kemm kemm animazzjoni żgħira. Imma bekk naħseb it-tfal qed Turihom il-poeżija f'dawl ġdid, mhix dik il-poeżija tedjanti, imma pjuttost poeżija divertenti.
Ittina biskuttina, in-narċis mhuwiex peprina? Il-peprina mhix narċis u l-Indjan mhux Ġappuniż? Ġappuniż mhuwiex l-Indjan, il-vapur mhux ajruplan? L-ajruplan mhuwiex vapur u l-kantant mhuwiex pittur? L-ewwel nett rrid nikteb il-poeżija. Għaliex issa billi kelli f'moħħi fejn irridha tasal u naf li mhux ħa tkun poeżja moqrija fi ktieb imma ħa tkun iffilmjata, allura rrid tip ta' poeżiji li jtuni dan iċ-ċans. Mela allura rrid ninvolvi poeżiji kemm jista' jkun li fihom il-ħoss, jekk hu fuq strument tal-mużika, jekk hux fuq it-tektik tal-arloġġi, jekk hux fuq l-ambjent, fuq il-natura, l-iħsies tar-riħ, tal-ilma. Dawn ippruvajt indaħħal dal-ħsejjes kollha fihom, dik l-ewwel ħaġa li tiktibha mela. Imbagħad rrid nara kif ser nagħmel it-tpinġijiet magħhom. Għandek it-tpinġija li ħad tidħol parti mill-kitba. Mhux kif naraw fi ktieb il-pożija naħa u tpinġi naħa oħra, din il-tpinġiet huma integrati magħha. Kultant anki il-font, ġifri anki li t-trin nifisom, kultant il-font trid tagħmilha b'mod kulurid, b'mod il-font eh, qed jirrakkonta lek xi xi ħaġa wkoll. Imbagħad ridt naqraha jien, qrajtha, jiġifieri nipprova nanimha sewwa. Imbagħad sibt il min jista' jagħmilili iffilmjata. Min jiffilmja u min jagħmel animazzjonijiet żgħar li kelli bżonn. Xtaqt nitgħallem xi strument, forsi nibda ndoqq fl-orkestra, jew inkella ma' xi banda nieħu sehem fil-marċ tal-festa. Bdejt nitħajjar għall-vjolin b'dawk in-noti tant ħelwin. Dawn primarjament jisimgħu fuq il-YouTube eh, mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu. L-isem tas-sensiela kollha dawwar li pożija. Dawn sibqgħu hemmhekk, issibhom x'kien trid u nispera li bekk il-pożija tkun qed toffri ftit divertiment. Ġenerat.
Pawlu Gatt ta' Ħal Manin darba xtara tamburlin. Trid tarah kif ħarba d-dar dejjem sejjer lejl u nhar. Malli jisbaħ tum tum tum, f'nofsinhar turum tum tum, ix-xemx nieżla tum tum tum, waqa' d-dlam turum tum tum. Povra martu ma tax każha, Bit-tisbit ħadilha rasha. Fl-aħħar ħadd ma seta' jżommha, qabdet telqet għal għand ommha. Telqet minn dil-frattarija, il-qattus għall-bebbuxija. Telqu l-ħemster u l-ġurdien, in-namus u anki d-dubbien.
Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol,